Tim ber inong opic wod pa ryemo, omi tam wun rwot ineka ma wutye inget boc mego Tim omine tam ni onong opic. Lik twatwal ka ni itye ki koti koni itye ki cut ento nongo ipate i kor wol pa dano calo lagwegwe latong gol onyo calo lagwegwe larerer mo ikori do ni dong itimo addressing lwakki Lwakke bene kitimo addressing nongo kong imato beer o kacel ki arege oromo wii o ting ting ting ting wangi nongo ocek o makwar i dye wii ni dong ibino ka addressing lwak konye pe ma pe pe ma pe omi tam bot wod pa Aryemo weki owek kodi wic moni eni oo. me bango yo ki kwon kabir ma ngic-ci, owek koko, owek wic me caro woko, wic me myelo laryanya, wic me myelo laginya, ee, lakodi wic me bango lapena ki kwon ma ngic-ci. Kwany woko kong ki i wiya, boc mego tim. Cak bedo realistic. Koy icak reasoning jami, koy ibed calo dano ma wiye kong tiyo maber. Wic moni me caro eni ki kin gang eni ki wic me. dwaro yogi ki dwaro ngogi i teng gangi, wek koko in pe lacel winyo. Wic me cel winyo ni mono a ki i wi awene ki lalulungi ni ka bitida gi ni kong i cak tic calo ngat a wiye tye okit ot mo me cilang alip miya acel kong i pang i cak ki kunu ma nongo table ni tye, komi tye, eh. ma nongo itye i opic ma nongo bene tye organized ma nongo ilyero mani i kor i doo ni itye ka addressing Acholi itye ka addressing lwakki ma nongo wii opong ka reggae keken ibedo ka gat woko ite bar dano ni bene ka itimo addressing dano itimo addressing dano ki ite bar kono ki gang atoni ki tara nyo the covenant nyo ki kwene nyo iyiny mere en kor i doo pa ngat mo ma odecorating dong ipate kunu calo lagwegwe. Konye ngo? Pe, ba pe. Cak bedo calo dano ma wiye tiu. Neno. In mere kacalo winy moni mere mere me caro eni ki laginyagi ki myelo laryanyagi eh, nyo myelo agumagi kodi yam ma igoyo ki lukeme i di bar jer kwica wudonyo kede tung lagwer dolagi onyo Dong pala bek cani wic eni ni pe obikonyo. Cak bedo calo dano ma dong wiye olo olo. Eh? Wek lok man me addressing dano i corridor ni. Lik tutwal, cac tutwal. Ka itimo correcting gin eni ni, ci olo olo ber. Kit ot me alip pyera abic i digulu kenyo, nong mo kit ma goro goro ni. Tim ber ibed ki opici. Opic dong opic kit bed ni tye ciling i bang cilali pyerabic ka kitimo well decorated ber loyo lyero mani eni kodi do ero ni tim ma me miyo ma konyo peke I am sure ni wa jo ma gutimo appointing in they are in they are in shame me neno ni in itye ka timo addressing nyo itye ka lok ki dano kodi do kumeno lik tutwal. Angeyo wa luloki wa ki nga ki en gitye ka nyeri kom bedo ma pe lar social media. Ento in ki wic man ma wang pongo ki wii ki wic caro ni pe ineno. Inge laming pe neno minge, lapoya be pe neno apoyane. Neno. Laming tim pa laming pol kare waco ni tim pa laming cwero cwiny dano ma neno pol. En laming nongo tamo ni it is okay. pe neno. Ineno? Angeyo mere ni kom bedo pol dano mapol gitye ma nongo guyubeko maber ni kit ma otim Bosmik wod pa ryemo obedo ka miyo no hea bot lutela-ni. Gin bene gibedo ka miyo no hea bot otim Bosmik wod pa ryemo. An bene atye i kin jo enoni. An bene atye i kin jo enoni. An atye i kin jo ma guyub peko maber ma wok wod pa ryemo in omyero inge ni we shall give you no air pien in i kare ma lutela mukene gitye ka telani in ibedo ka miyo yamo kor botgi ibedo ka gaka yetogi ibedo ka gaka challenging gin ibedo ka nywarogi ibedo ka

Pa awor matwal wod pa ryemo in matwal kore ibed minister kore gicimi ibed vice president onyo kore kit iduk president me Uganda never an pe abi wori aka an Daniel Soka eni akwongeo pe abi wori matwal so ka bot an mere omyero inge ni ibibedo ka nongo odoc me yet breakfast lunch supper eh Jui. Ka i nino ma nongo cagwok atye committed, ci cagwok pe abi challenging in onyo pe abi ngai. Ento labongo eni ni abibedo mere ka ngai mere jui pien angeyo be gin mo ma itimo iye peke. Ki dong, ki dong gin mukene wod pa ryemo ma omyero inge ni in yubbe maber, yubbe maber wod pa ryemo ni Jo mogo eni ma iwinyo pud gulingoni pien gilwori, gilwori gitamo nen calo porani mo tye matek tek mo koni ka gin gibedo ka ngayi ata in ibitiyo i komgi pien mogo aneno gulingo but ka calo an bad man nyo bad news nyo Mister bad news ingeya maber so yubbe omedde me kanyo odoc me challenge me ngo me ngo me ngo me comedy wa ki ngo weng wa yubu ko la wiye otal kwe wacele cele kono ngo ngo gini weng wa bi yubu goga eni wa bi yubu weng wa cano maber wek ini niang ni yelo luwote ka gitye i office ma megi rac so wun ma utye agent pa lutela madongo nyo utye spokesperson nyo utye personal assistant pa lutela mogo madongo i acholi Let's give no air to Tim Bosmek wod pa ryemo wek en ongeko ni yelo dano rac kare ka itye i opic. Yelo dano ngo rac. So in bene wabi keti i tek kwo wek in inge ni yelo luwoti rac.